O'n i'n gyn-fyfyrwyr yn Aberystwyth ac felly oedd hi'n oedd hi'n benderfyniad hawdd iawn i fi allu jyst penderfynu dod yma i Aberystwyth oherwydd o'n i'n gwybod sut fath o dre ydy hi, yn gwybod sut fath o adran, adrannau sydd yn Aberystwyth, mae'r tiwtoriad a'r athrawon ac yn y blaen yn nodwedd gwydybodol yma ac yn gwybod felly o'n profiad i yn y brifysgol fysa dod i Aberystwyth yn rhywbeth fysa bendant o'n mhlaid i. Wel, nes i wneud y cwrs yma o dysgu, herwydd ys pan o'n ifanc iawn, o'n i eisiau dysgu, um, oedd yr agwedd o cybod o dosbarth o blant a trio annog disgyblion i trio troi nhw'n uh, bobl parchus a dinasyddion cydwybodol um, a gallu gyrru nhw maen yn y byd yn dda. Ond mae di strwythuro eitha syml i ddechrau, mae rwy'n yn y brifysgol ddechrau am 5 wythnos dwi'n meddwl, o ddechrau Medi tan ta canol mis, canol mis hydref, a wedyn mae rwy'n ymda'r um, leoliad wedyn tan y Nadolig mewn ysgol. Sydd wedyn ar ddechrau'r flwyddyn, da ni'n ôl yn y coleg am fus. A dyn ni'n gyfnod eitha sylweddol wedyn, mae'n ail ysgol wedyn tan tua ganol mis Mehefin, dwi'n meddwl, tra da ni'n gorffan y cwrs wedyn am bythefnos yma yn ôl yn y coleg. Oedd hi'n eitha hawdd yn y cychwyn, nath y tutoriad a'r, ar disgyblion eraill, neu disgyblion, yr myfyrwyr eraill, um, helpu fi allu integreiddio mewn i'r coleg, oherwydd Ond aeth o dipyn nes i fod yn fyfyriwr yma, nes i raddio ta jyst i bum mlynedd yn ôl felly ma' 'na chydig bach o amser wedi pasio es i fod yma yn fyfyriwr, ond yn sicr fedrish i neud, fedrish i allu teimlo'n gyffyrddus ac yn, dwi'n bod, oedd hi'n gret bod yn ôl yma a nath pawb neu fi deimlo'n, wel, ges i groeso cynnes gen pawb. O ran adnoddau, mae'r Brifysgol bendant efo bob dim mae unrhyw fyfyriwr ei angen. Mae'r mae'r dechnoleg yma, mae'r ystafelloedd yn foethus, A mae'r cyfleusterau gyda'r gorau sydd yn gallu gofyn amdano fo. Ond bendant, sy'n gwybod yn gefnogol tu hwnt, mae pawb, mae'n pwnc opsiwn a'r pwnc, pwnc uh, dwi wedi dewis felly, mae'r ma ma uh, tutoriad yn gefnogol ofnadwy, a unrhyw help dwi angen, maen nhw yna, um, digon hawdd, jyst gyrru e-bost neu galwad ffôn, maen nhw gyd ar gael drwy gydol unrhyw amser os yw'n gyrfwng neu rhywbeth maen nhw ar gael. a mae'n braf gwybod hynny hefyd. Mae'r cyfnod yn yr ysgolion wedi bod yn gret, mae'r athrawon yn yr ysgol yn gefnogol ofnadwy, mae'r mentoriad yn y coleg yn gefnogol ofnadwy hefyd. Mae rhywun yn cael y profiad o fod o flaen dosbath sydd yn gret am y tro cyntaf. Mae eitha nerfus yn y cychwyn, ond mae'n braf cael y profiad yna, herwydd dyna di am y gwrnedd. Unwaith mae rhywun yn cael y profiad o fod o flaen dosbath ac o flaen disgyblion, Mae'r holl beth yn dod yn haws a mae rhywun yn dechrau mwynhau y profiad. Hoff elfen i hyd yn hyn ydy cael bod o flaen y ddosbarth, yn siarad efo'r disgyblion, dysgu'r disgyblion, oherwydd dyna ydy dysgu, sef dysgu disgyblion a dyna pan dwi'n gwneud y cwrs. Os ydych chi'n meddwl fynd i astudio, ewch amdani. Um, sicr nwch chi fwynhau'r cwrs, sicr gwch chi elwa dipyn ohono fo, ac hefyd gobeithio fydych chi'n mynd ymlaen i gael gyrfa fel